Azul fell-awen ay iqbayliyen, a tiqbayliyin s umata anda ma tellam, anda ma tellam. S tumert tameqqrant, s lferḥ d ameqqran imi nwala gma-tneɣ Xaled Taẓɣart yeffeɣ-d di lḥebs. Ad ferḥ-is i twacult-is, d warraw-is, d imawlan-is, d leḥbab-is, leɛquba ar wid akk, leɛquba ar wid akk i mazal, à tous les détenus de l'Ompinion, i mazal akk ur d-fiɣen ara, Iqbayliyen, Akk leqbayel leɛqub ar ɣur-sen, leɛquba ar tuffɣa-nsen am ass-a. Am ass-a ad d-nuɣal ma neṭṭes kullec ad s-necfu, mačči d lmuḥal mi d-nuki mi d-nuki kullec ad s-necfu. Mačči kullec ad t-nettakis n weltma n Gari. Mačči d lmuḥal mi d-nuki kullec ad as-necfu bac ad neţɛef. Imi tennam u tanemmirt nessen i ibugaṭuten-ines à tous ces avocats qui ont activé alammi yewweḍ atan yeffeɣ-ed. Sarameɣ-as yella i tezmert-is il est en bonne santé ad yuɣal ar lwacul-is ad ferḥen akk lwacul-is walaɣ tuffɣa agi d-iffeɣ bien hedren-d akk dinna hedren-d wahed deux personnes bien daɣen d annect-a akk i d-nnan Laɛquba ar wiyaḍ akk à l'aide de tenue de l'opinion hedren-d akk très bien Cekkeṛ n Dakuli Zabuka, ainsi de suite, hedren-d waḥed sin bien, yeqqim-d wis tlata-nni, aneggaru-nni i d-ihedren yella vidéo-nni, mbeɛd yekcem, yekcem, yekcem, a t-iɛann Ṛebbi, c'est son souhait, d ayen i yettmenni, mbeɛd yenna-ak xas akka, Yeɛqub ad d-ffɣen akk wiyaḍ-nni, ɣas akka meɛna amennuɣ-nneɣ yettkemmil, amennuɣ-nneɣ yettkemmil, bac akkenni ad yeɣli udabu, wa ad nḥelli, wa, wa ad nḥelli l'indépendance de l'Algérie, la, ça veut dire, anwet alma d-neḥla la vraie indépendance de l'Algérie.

Purcell kan Kabila yettqerḥi Abuna u wala wala d addren ay tḥemmel. Ay tḥemmel ad t-id addren wihin nekkni amennuɣ-nneɣ wihin ad ikemmel akken ad yeɣli udabu pour ad neḥli l'indépendance de l'Algérie akken ilaq wihin wihin wihin wihin ad tt-addren ay tḥemmel. Ay tḥemmel d Alal Didanu asmi yella Alal Didanu les années 91 asmi yella il n'a pas pu arriver à convaincre les régions arabophones il n'a pas pu

D win akken yeddurin i yesburen tarekna ara mmagren teɣratin ma yefra ur d-terzi lfetna. Imi c'est grave! C'est grave! Aḥeqqa Rebbi ma fehmeɣ rien du tout. Mais c'est grave! Mazal amennuɣ yettkemmil, amek ad d-tjebdeḍ arrac ara bufen bac ad ikemmel umennuɣ, ur ten id tjebdeḍ ara, tura akka yelli d tuttin i yakk yellan di lḥebs, sliɣ akken tuddreḍ-d wihin llan dihin llan dihin mazal di tizi llan waḥed d tesɛin i yellan i d-tenniḍ, sibra llan waḥed d tesɛin, mi ara ḥesteqsi d acu-ten?

Acu n ssiɛqa-agi? Acu i ten-yemma-s uzuɣer-agi jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Ad tesseɣfalem dagi la jeunesse kabyle, ad ten-tesseḥmuyem pour les attirer? D nekkni kan neɣ? D nekkni kan? Twalam akk acu iɛeddan? Twalam d acu iɛeddan iḍelli kan? Rebbi ad d-nettɛawad kan di Ziliksi iḍelli kan, la Kabili teɣleq xemsi am nutni ur ɣliqen ara, okun rejion ur teɣliq ara. Wagi ma teqqarem fkan, tefkam lɛehd, tefkam lɛehd umbeɛd xedɛen-ken, nettwaxdeɛ, on plein virage, a l'arabe c'est un arabe, un chacal c'est un chacal a Leqbayel.

Ar melmi akka ar melmi akka gar a ddeqs ma leqbayel? Ayayayay yella usirem yella usirem ar wayen nniḍen yella usirem akken ad ddeqsem a leqbayel ata d acu nessaram akken ad ddeqsem Ad tɛeqlem, ad tɛeqlem iman-nwen, ad tɛeqlem baba-twen d yemma-twen. Win ara win yettadren ay tḥemmel ad tbedd ad yeɛfu Rebbi, ay tḥemmel asmi yella ala didanu ɣunzant ad beṭṭin fell-as Tura kunwi yerkum mazal amennuɣ yettkemmil, mazal adabu-agi, mazal adabu-agi n système ad yeɣli, ad sen-id neḥlil un départ ad neḥlil un indépendance pour toute l'Algérie. Ruḥ ḥelli-yasen-id. Ma asmi i sen-id teḥliḍ ad d-teqqimeḍ, ad d-teqqimeḍ umbeɛd ad tuɣaleḍ d aplanton. Akka teḍra yid-neɣ déjà en 62, akka teḍra yid-sen, izzuɛama-nneɣ. Kra yeqqar-awen zewwaf, kra yeqqar-awen alaḥrur, kra yeqqar-awen zewwaf, kra yeqqar-awen alaḥrur, kra yeswen deg tezɛaf, kra rran-ken d ajeqdur, ya wid ur nessin tikeɛɛaf, ya wid ur nessin tikeɛɛaf. Xas ma tɣeẓẓa-ken deg uzagur, acimi i d-tettaram ad tettṛeggu atmaten-nwen ad ngen-nwen a taqraḥt-nwen ad negger i kayyul? Ar d taɣect-nni n tamaziɣt umalu, aksil, tmazirt umalu ar d tina swaswa i yeḍran yid-wen. Kra isemma-awen zzwaf, kra qqaren-awen alḥrur, wiyiḍ yes-wen i ttekksen zɛaf, wiyiḍ rran-ken d ajeqdur bu ur teswim ara. Ass igrav, ar melmi akka-agi?

Sagi xur ki tusa. Amazal amenneɣ yettkemmil ad d-neḥli l'indépendance, la vraie indépendance de l'Algérie, ad yeɣli udabu, wihin acḥal sya la Kabylie ad yeɣli udabu, acḥal sya, acḥal iberdan, acḥal, acḥal, acḥal msakit Leqbayel-nneɣ,

Aïe, aïe, aïe, les détenus, les détenus yak akk dumpini-a, sarameɣ di Rebbi ad d-ffɣen, ma tufam yiwen waɛrab ad xelṣeɣ je paie devant Dieu, ama d les ama d wid yellan i Alger, ama i Burj Buharaj, ama i Bgayet, ama, ama i Alger, eh, Alger, ma llan ineḥbas n les détenus n lḥirak,

Ukin-d, Dieu merci tura ukin-d la jeunesse-agi. A ulac tura, abrid-nneɣ d abrid yella usirem kan, yella usirem kan ar umussu n lmak. Abrid wagi d asirem n ṣṣeḥ. Lama iqqim-d akk usirem d Lezzayer-agi akk, ali ṭixer-teɣ dayen neɛya, teskufrem-aɣ, teskufrem-aɣ.